of price hikes and inflation toda kuziva kuti maprices amakambotenga nazvo zvinhu muna december kusvika izvozvi january nafebruary maprices akafanana here kana kuti zvinhu zvacho zvakwira ha zvatosiyana idifferent ha zvakatosiyana masistran ha zvikutobohwa noti zvinhu zvave kuzvitenga shuga yaita dollars chakuti izvo zvakuita two dollars 50 zvinhu zvachona zvatotiomera madhuriro azviri kuita haasi kuita zvokuti kana paperbag chaiyo kare taitombotoiti paperbag yaitozara nemari shoma shoma saka iye zvino izvi paperbag kuti utozaza paperbag unenge wato mari yakatowanda zvokuti hatisi kutomboikwanisa kutoitsvaga mari yacho saka imimi mama maonero enyu zvinhu zvichiri pa zvanga zviri december uyu here kaundi january nafebruary mitengo yezvinhu kumashops nekumatuckshop kunombotenga vamwe vemuno muharare zvakwira Ah, zvinhu zvatotikwirira kana isi takatoomerwawo kana zvatiri zvataimbotengesa hapaisina nekuti mumaminda hamutorina zvinhu saka kana mari hatitorina e hanzvadzi yangu mamiro azvakaita izvezvi nyika yakatoshata nenhau yekuti isusu takakura tichitenga chingwa 90 cents now takutenga dollar something handiti muriwo ataitenga 3 dollars yekuti tokwana imba yese wakuta 7 dollars something izvezvi ukaona mafuta akuma 5 dollars sefi chaya taitenga dollar something yatokuma 360 handiti but hatina economy yedu yekuti tiibatsirane navo havakwanisi navo izvozvi vanhu vari kumhanyiswa isu tiri mahwindi tie tiri pabasa pedu apa vari kutora mari ko mari yacho iri kuenda kupi yavari kutora ngavachitibatsiraozve bcause munhu kutengesa kudai arohwa nenhamo haasi kukwanisa kutenga chi mafuta nehupfu zvinhu zvaakungokwira nguva nenguva even kana marets ukatotarisa marets izvezvizvi akwira zvisingaiti akwira zvisingaiti even 50 cents yanga imbori pa 2000 yapa 2.5 saka hatina zvinhu zvatiri kuita izvo zvinhu zvakukwira kana mumashopu kana pese pese tachikumbiro kana vari kumusoro kudenga vari kumusoro ikokoko kumatanho ikoko dai vaita se vadzikiso mutengo ndo zvinhu chete zvatiri kukumbira kuti dai mabatsiro wezimbabwe zvinhu zvaendawo palevho iri nani iye zvine izvi upenyu hwedu huri kuenda huchioma ndikatarisa tichitanga Tanga kwegore rineri e, zvinhu zvedu zvenge zviri parevho yenge tichitarisa kuti mwedzi nemwedzi zviri kukwira asi uchitarisa mari dzotinenge tichitsvaga somatsvagiro tiri kuita mari e, iri kuramba iri revho rimwe chete saka upenyu huri kutiomera makwire takatarisa mufananidzo wekuti kati shuga prize yakwira makwire ayaita nekutanga kwegore tichisvika patawa saka tichitarisa kuti ndokunga kusvika pakati pegore ndofunga anenge wakitenga vashoma saka tichema dai zvinhu zvagadzikana nokuda kwokuti mawanire edu tikuwana zvekutamburira iye uda kuzi eh, hendi tumouth iyayi zvishomani shoma zvotiri kuwana asi kunonotenga kwatikuita tikushinga zvinhu zvakakwira zvinhu zvikutomera muupenyu
Mama imi mise maonero enyu baba vati shuga kuto December na January shuga yacho yatokwira ndiyo here experience yenyu yakafanana ndo here zvamuri kuona umo ma supermarkets umu nekuzvitoro kwamunonotenga ichokwadi nokuti shuga iyoyi inomboti ichipinda mu 3 dollars pamwe ichipinda mu 2 dollars saka tikushaya kuziva kuti wari kuda kuti tiite sei tiri kutotambudzika tine mhuri et hatina varume wokuti vanoti tinoti baba endai kubasa munotishandira tione kuraramisa mhuri zvino hapana ukasaenda kumaricho saizvozvizvi zuva rapisa maricho acho hakuna unosakurei hapana chaunobata kana sendi rokuti uchitsvaga mari yechikoro hapana pauneiwana saka zviri kutotitambudza chikafu chaicho chaicho Chataya takakohwa gore rapera chapera tikutoshayiwa zuva kuti tobatana nei saka zvakatotiomera ngavaedze kutibatsirawo hurumende. E, mapuraizi akakwira zvakanyanyisa zvekuti kana tulita chaiya chaiya mafuta chaiya chaiya ah, pakaipa zvekuti kana tulita zedringi kuti mwana atakurewo dringi chairo chairo nezuro chaiya chaiya ndakatadza kutenga dringi chairo chairo dringi rati asimbotenga 2 dollars 20 cents raakuma 4 something 4 dollars 450 saka zvinhu izvozvo hazvina kumira zvakanaka so fa kutaura chokwadi ha pakaipa pakashaika wanoita backup yekuteera vanhu wavo ka kuti vanhu vakurarama sei munyika vanhu vari kuita sei mudzimba umu havasi vanhu vese vakunakirwa nezvinhu vamwe takaomerwa kutaura chokwadi zvakaoma mhuri chaiyo chaiyo unotoshaa kuti oh, mana mhuri yangu ndoita sei ukada kuona mapuraizi eupfu chaiyo chaiyo undoona kuti waakutorwadza 5 kg yaprice ye 10 kg saka zvinhu izvozvo zvakaoma handisira ndikunyepereni pakaipa muno muzimbabwe muno zvekuti pakashaya hurumende inoteerawo ikanyatsoteera vanhu vayoka hazvishuwa vanhu vanofa nenzara kwete zvekungokufa chaiko chaiko taitotiwo pamwe dai mvura yanayawo pamwe taigona kuonawo zvirimwa zviri nani but so far hakuna e, sesiso tinoita zvekutengesa e, zvinhu zvakangokwirawo futi maprizes techingomhanyiswawo nepolisi chichiita sei saka kurarama kacho so far kuri kurwadza asi uda ndikunyepere kuri kurwadza kurarama ma1 mapurize ari kusiyana ari kukwira mamwe ari kukwira nemaratgs kuenda kumasupermarket then kumatuckshop ari kukwira nemaus saka zvaanonzi same thing okay saka imimi ndezvipi zvamungati imimi pamuri kuuya maita mari yenyu imimi muchiri kukwanisa here kutenga sematengero amaita muna december kaunti maybe pamaitenga zvinhu zvamaitenga for 35 dollars uh, for ta muna january nadecember muno 35 dollars yaya haichakwani kana kuti 250000 rati gsi ichiri kutenga the same things here kaunti zvatosiyana uye chii chamungada kuti chichiitwa nevari kumusoro uku kuti tiwa mazimbabweans tirerukirwewo when it comes to the prices of things ah tutiwo kana ungone budget rekuti waitenga zvinhu zve 100 dollars mumba mako now you need something like 150 so tikuti either kuti e, masalaries edu ngaakwirewo kana kuti maprice ngaanomalize kuenda pastable vatokwanisa kuafodawo maprice edu atakatenga nawo december naari pezvino izvi asiyana nekuti iye nekuti takazongovhunduka ndofunga last week yo tichiona kuti maprice kana irice chai rakambenge ranzi rice harisi kukwira but ona tene zvaita zvakwira marese edu chaicho atosiyana saka tatono tiyanza kuti kwatiri kuenda chaiko ndekupi kana zvatiri kuita ndezvi pamai pamai motenga nayo madhola mara tijesi pamaichinjwa muchinonopinda muchovha wenyu kuti muende kwese kwamunenge muchienda reti richiri iroro here kana kuti RaDecember neraFebruary naJanuary watabva uyu zvatosiyana. Rate yatosiyana nekuti taikura takamboinge tichikura ma 2000 but iye nezvi takutonzwa kunzi ya 3000 ya 2.5 saka zvatosiyana. Saka imimi chichemo chenyu kana zvamungade zvamungade kuona imimi zvichiitwa uh, kuburikidza zvichiendera panyaya yemaprices awa nenyaya yerate chii chamungada kuona chichiitika chichinja munyika ino

Taneta nenhamo haiwa izvi zvakubhohwa izvi mdhara hapana noti shuga yachona haizi kutengeka gasi rachona rifilike takubika nemambaura nemarasha saka chii hapana kunona makuruwani ngawangotinzwisisawo vati tiroti zvinhu zviite normal haa zvinhu zvachinja nekuti kusplash ye 5 liters ka taitenge ne 5 dollars taitenge ne 3 dollars 25 but ndakati ndo last week mushopu ka ndakatobata mari iyo ndirisiko zvikanzi kusplash 5 dollars 50 5 liters haa akakwira maprice isingatomboita hazvisi kuita hanzvadzi kweiwewe experience yako zvinhu zviri kutengeka here omwedha ne rtgs kana mausd zviri kutengeka here kana kuti pakashata Ah, pakashara mos. Pakanyangara pakuti ndimona chii mazuva ita kutenga mari. Ah, tatenga mari shoma shoma. Mom, zaunzi 4 dollars. Ndopa pemona pai patozotanga kunwa mazuva anozorwadzana na korera na chiya. Ama acids chitorwara. Ah, ndabagadziswa. Ndabagadziswa, ndabagadziswa mom. Ah, pakashara mos bagadziswa. Saka imimi mungade chii chamungada chichichinja kuti tigokwanisa kurarama kuti kumba futi uku kusaite nzara kuve kune magura chii chamungada kuti vari kumusoro uku vachinje vatiitire semazimbabweans semazimbabweans isusu tiri kuti vari kumusoro koka ngavatirae kudzikisa maprize at normal prize like 2 kg rice kare isusu taitenga dollar 50 but izvozvi ka ukapinda mushop 2 kg rice ya 2 dollars 25 cents 2 dollars 50 ofichi vamwe havasi kukwanisa kuafoda maprize ayo zvekuti vanhu vari kufa nenzara like zvinolida kuti vanhu vatenge kuba kubirana mudzimba because munhu anenge asisakwanisi kuafodo tenga rice which are two dollars 25 ofici vamwe vaitombotedza kuti tenga ri padollar 50 what more apa two dollars 25 it doesn't make sense saka tikuti maprice kanga adzike kudzokera kungari shuga penge iri padollar something yodzokera ipapo maprice akakwira singati like isusu mukitchen medu ka kese rice chayo taitenga iti 17 dollars izvo zviya kuma 22 years kese rise zvakuita kuti futi isusu titokwidzirwa makastoma maprice coz takayamba tiri paprice wanika vanhu isusu tisi tinoita kurana loss tichifadza vanhu ofichi vanhu vachina futi kuti vachiya vachitenga futi nerice rakwira ka havachitengi zviri kudzisira basa kumashure singaite maprice akakwira zviri kutobhowa ngavambodzikisa mbichani apa mukuda rubatsiro rwunenge rwei nekuti semaonero angu nekushanduka kwemamiriro ekunze nzvimbo zhinji hadzina kunaya mvura tamuna february chimwe chibage hachina kutozombosimuka rubatsiro zvamungada kutaura uye zvamungada kubatsirwa nazvo neeven vari kumusoro nevehurumende ndezvipi chii zvamungada kuti zvichinje muno munyika isu totoda kuti zvimitengo iderere watibatsire nechikafu nekuti hapana kana matangiro mumagadhe chaimo hamuna kana mvura yekuti tinowana kana muriwo
mama ndezvipi zvimwe zvamungada kuti zviitwe tione kuti midengo yaderera kumisha nemudzimba hamuna nzara mune maguta isu kumusha isu togara kuzumba saka takatoomerwa zvokutoti kana vana vezvikoro vari kungodzingwa vachingogara pamba zvese hapana kana vane chikoro kuti vachiwanawo chikafu chekuenda vakatakura kuti vanodyawo kuchikoro hapana saka takatoomerwa fanike nezera redu rine iri tine takafirwa nevarume vazhinji vacho saka hapana zviri kutombototibatsira tiri kutongototambura zvakadaro saka tiri kutokumbirawo hurumende kuti dai yatibatsirawo tadzikisirwawo mutengo one uyezve tabatsirwawo nechikafu kuti tione kuraramisa mhuri ndozvatiri kuchema nazvo zvokutoti kana mari dzezvikoro chaidzo dzevana dziri kutotinetsa hatina kwatiri kumbodziwana hurumende handidya kuti zvinhu zviwanike zvakachipa ka hurumende inofanira kutoisawo zvinhu zvakawandisa handiti kugadzira zvinhu zvakawanda kuti inyatsoziva kuti mhuri yedu ikurarama zvakanaka uyezve kumari uku dhora redu riri kungokwira mabhondi acho ari kungokwira zvekuti hatisisina kuti reti yacho cheche ndeipi cheche tatoo kuma 15 18 12 mumwe nomwe ane reti yake saka kumari uku manje kudai wanyatsoita kuti hamene yaunongoti dolarization ikoko kuti idzikamewo mari pamwe zvinhu zvingadzikamewo zvingadzoke uye pakashaikwa price control senyika ka haa handisi kuona zvinhu zvichimira zvakanaka especially this year zvinhu hazvina kumira zvakanaka handisi kuda kuti kunyepere ma1 titori pako izo tiri kutochema kutoti kuzosvika futi next year kunzi vanhu varima futi ka haa tine tafa nenzara There you have it. Could dollarization and price control be the remedy for the ailing Zimbabwean economy? As you've heard it, people have been experiencing a wave of price hikes and are not sure how they're going to fare